کہ ہک دور ہئی دیرہ وسدا ہئی ہر چوک تے چہیاں چلدیاں ہن ہک دور ہئی دیرہ وسدا ہئی ہر چوک تے چہیاں چلدیاں ہن ہک ہک ہوٹل تے سینگیں دیاں کئی ٹولیاں ہن نکلدیاں ہن کئیں اکھ اچ خوف دا خس کئیں نئی بہوں چر تئیں بھتیاں بلدیاں ہن بہوں رش آ تھلیاں گلیاں وچ ہر موڑ تے راتاں ڈھلدیاں ہن ٻہوں رش ہا تھلیاں گلیاں وچ ہر موڑ تے راتاں ڈھلدیاں ہن مشہور گویے ہوندے ہن ساڈے شہر دی ہک ہک شادی تے مشہور گویے ہوندے ہن ساڈے شہر دی ہک ہک شادی تے ساڈے من دی مرضی چلدی ہئی ٻہوں خوش ہاسے آزادی تے ساڈے شہر وچ جھمریں جاگیں ہن پل پل وچ شہر پل پل وچ سال گزردا ہا۔ گل گل اچ ہارن پھلیں دے ہر جمعہ عید نظردا ہا پیغام امن دے ڈیونڑ لیوں سجھ کھل کے روز ابھردا ہا سارے بخت دے شوق ستارے توں اے چوڈی دا چن ڈردا ہا سارے بخت دے شوق ستارے توں اے چوڈی دا چن ڈردا ہا ہر باغ اچ پیار تے گاونڑ ہن اے شہر جو ہئی بلبلیں دا بس بئی نئی تھیندی دیرے دی ہئی دیرہ سیرھا پھلیں دا۔ او صدر بزار دے سرے تے ہر رات پراٹھے چلنے ہن او صدر بزار دے سرے تے ہر رات پراٹھے چلنے ہن تون جے جتلے طوفان وی اے ات پیار دے ڈیوے بلدے ہن ات سپیاں موتی چندیاں ہن ات کریں تے ام پھلدے ہن ات سپیاں موتی چندیاں ہن ات کریں تے امب پھلدے ہن ہر کھو دا جینئی کھو دے وچ ہر کھو توں ولدے ولدے ہن۔ چس پئی ہئی طوفاں والے دی پر مݨ دریا دی ٻئی چا سئی چس پئی ہئی طوفاں والے دی پر مݨ دریا دی ٻئی چا سئی او عید دی رات بازاریں وچ تاں قسم خدا دی ٻئی چا سئی اور ہر چہرے تے کھل کھیݙدی ہئی ہر ویڑھ ہر ویڑھ وچ ونگاں نچدیاں ہن۔ ہر چہرے تے کھیل کھیدی ہئی ہر ویڑھ اچ ونگاں نچدیاں ہن تڑکار فلک تئیں ویندے ہن ایڈے زور دیاں تاڑیاں وجدیاں ہن مہربانی جی تڑکار فلک تئیں ویندے ہن ایڈے زور دیاں تاڑیاں وجدیاں ہن ہر کہیں دی سیندھ ہئی پاسے تے ہر ہتھ اچ مہندیاں رچدیاں ہن ساڈیاں ہستیاں ہن بہوں مستیاں ہن ساڈیاں بستیاں وسدیاں وسدیاں ہن۔ ساریاں ہستیاں ہن ٻہوں مستیاں ہن ساریاں وستیاں وسدیاں وستیاں ہن ول وقت ولاکا ایں ماریا ڈیرا گئے گرداب دے وچ ول وقت ولاکا ایں ماریا ڈیرا گئے گرداب دے وچ ہن ڈردے ڈردے سمدے ہیں ول ڈر ویندے ہیں خواب دے وچ ہن ڈردے ڈردے سمدے ہیں ول ڈر ویندے ہیں خواب دے وچ ہن کہیں دی چوک تے سینگھیے دیاں او ٹولیاں شولیاں نہیں رہ گئے ہر اکھ اچ وحشت ݙسدی ہے او گپاں ٻولیاں نئیں رہ ڳئے ہݨ سنڄھے دریا